Ez dixwazim em tevayî hev ra berî her tiştî bêjin şikir navê Xwedê ra. Bûna evê mecala ku tu de wekî xebera wî awa gotî mizginiya padşatiya wî tê danasînkirinê û ev yek hemû mileta ra dibe şadetî. Şikir navê Xwedê ra Çimkî li ber Xwedêyê xilaskirê me ev yek qenc e û gelekî li Xwedê xweş tê wekî hemû meriv xilas bin, rastiyê nas kin. Bira dayê Xwedê ser we gişta be. Xwişk û birayê delal, sa jî gudarvanê thêja. Kitêba Yêzêkêl pêxember da, serê sisiya rêza duha da Xwedê Yêzêkêl re aha got. Hey însan o, Hemû gotinêt ku ez ê te re bêjim pê guhê xwe bibhê û bike dilê xwe. Ra bihere nava belabûyêt ji cimeta xwe tevî wan xeber de. Ewana gudariya te bikin yan nekin, tu wana re bêje, xweyî xudan aha dibêjin. Eva elamkirina Xwedê ye. Gava ez yê neheq re bêjim, Xwedê dibêje. Tê Ese bimirî. Lê tu Yêzêkîel wî pê nehasînî ku yên neheq haşpêhe be, ji riya xwe yê xirab vegere û bijî. Ew neheqî neheqiya xwe da bimire, lê xûna wî ez ê ji destê te bixwazim. Lê heger tu yên neheq ra pê bihasînî û jê bê re bêjî, lê ew ji neheqî û riya xwe yê xirab venegere, Ew ê neheqiya xwe de bimire lê tê nefsa xwe xilas kîn û îro ev denge ku mizginiya xudan tê danasînkirinê gudarvanê dhêja sa jî xwişk û birayê delal min û te ra wekî xwedê îro me ra jî divêje wekî em jî ji rêyê Twaya xirab vegerin rastiyê nas kin wekî em nemirin şikir navê xwedê ra ku Xwedê dikare me bihariyê de bişibîne. Weke wê mizginê ku bona Îsa Mesî tê danasînkirinê, weke aşkerabûna wê sirra ku hê dewrêk berê ye bi hirî de veşartî mabû. Lê niha bi nivîsarê pêxembere eyan bû û bi emrê Xwedê yê heta hetayê hate naskirinê. Wekî hemû milet bawar bikin û gudar bin. Şikir navê Xudan ra. Bira navê Xudan pîroz be. Evdo kî hebî. Dixwazî bar bike, dixwazî bar neke. Eva mizginiya padşatiya ezmana ku îro tê danasînkirinê wekî sivê tu însanek nikaribe li ber dîwana Xwedê roja dîwanê bisekine bêje min nebihîstibû bona rastiyê Bona mizginî, bona xilasbûna ruhê xwe wekî min jî xem dikira. Lema wekî em dixwînin kitêba pîroz de Mizginiya Meta serê sêzdeh rêza duha da, şagirtê Îsa nêzîkî Îsa bûn û aha jê pirsîn. Wê gavê şagirtê tu wî nêzîk bûnê û gotnê, Çima bi mesela tu wana re xeber didî? Ewî li wan vegerand û got, Wer re hatiye dayîne ku hûn sirrêt patişatiya ezmana bizanibin. Lê wana re nehatiye dayîne. Çimkî kê re ku heye wê hêlê zêde be û ser de birije û kê re ku tune çi heye jî wê jê bê standinê. Ez bona wê yekê bi mesela wan re xeber didim ku ewana dibhên lê nabînin. Dibhên lê guhê wan dadayî ye, fehm nakin. Li ser wan pêxemberke Îşaya tê sêrî ku dibêje, Hûn ê bibin û guh bidinê, lê fehm nekin. Hûn ê binihêrin û dîna xwe bidinê, lê nebînin. Çimkî eva cimata serhişk e, bi guha giran dibên û çavê di xwe girtine wekî bi çavan nebînin, bi guhan nebihên û bi hiş fam nekin venegerin ku ez wan qenc kim, lê xwazî li çavê diwe ku dibînin û guhê diwe ku dibên. Ez rast we re dibêjim, gelek pêxember û merivêt rast hizreta dîtina van tişta bûn. Çiku hûn dibînin, lê ne dîtin û bibîstane çiku hûn dibên, lê ne bihîstin. Îro ew bextewarî gudarvanê di hêja min û te re hatiye dayînê Wekî em van xeberê pêxembertiyê dibên nam kitêba Eyantiyê de serê yekê de ha nivîsare. Xwazî li wî ku vê yekê bixwine û xwazî li wan yêt ku van pêxemberê xeberê pêxembertiyê bibên û tiştêt ku vê de hatine nivîsarê dilê xwe de xweykin çimkî waxt nêzîk e. Tiştê ku kitêba pîroz de hatine nivîsarê, evana ne famîna Mervatî ne, evana surê Padşatiya Ezman e ku îro dewrêk axiriyê de veşartî bûn lê Xudanê me Îsa Mesî îro bi rihê xwayî pîroz li ber me vedike wekî em hemû jî ewê rastiyê nas bikin çimkî nivîsar divêje rastî wê we xilas ke. Xwişk û birayê delal ez îro dixwazim em tevî hev Ça xeberdana şagirta tevîş Îsa digotin tu çima bi mesela xever didî Îsa got werra hatiye dayînê û îro ez bawerim wekî tu niha dibêy ez îro dibêm eva dayîna xwedê ye ku me re hatiye dayînê wekî em surê patişatiya ezmana nek tenê bibên lê em fam bikin û çi ku dixwînin fam bikin em dilê xwe de xweykin bira navê xudan pîroz be Mizginiya Lûqa de serê panzda rêza yanzda de Îsa wê derê ser meselekê disekine û ez dixwazim ez têkstê bixwînim û em hemû jî ser wê yekê bifikirin. Xudan bi vê meselê çi dixwaze îro me re elam ke. Bira dayê Xwedê ser we bin. Heger kitêbê we hene hûn jî dikarin vekin. Mizginiya Luqa serê panzda rêza yanzda da. Ev mesele tê gotinê bona kurê Indabûyî û Birêwî. Û Îsa got, Du kurê merivekî hebûn. Yê biçûk gote bavê xwe, Bavo, Ji hebûka xwe çi ku para min dikeve bide min. Û ewî wana re hebûk pare vekir. Pey çend roja re kurê biçûk her tiştê xwe tok kir çû welatekî dûr. Li wir ewî emrê tolkê derbas kir hemû hebûka xwe pûç kir. Û gava tiştek dêsta nema, wî welatî de jî bû xelayîke mezin û ew kete halekî giran. Çû xwe li bajarvanekî wî welatî girt û ewî ew şande kewşên ber berazan. Ew hewce bû ku zikê xwe bi wan xirnûfê ku beraza dixwarin têr bikira, lê kesekî ew jî nedida wî. Lê gava ew ser hişê xwe de hat, got, Çiqas pale mala bavê min de hene, ku nan dixwin û ber wan dimîne, lê ez vi re birçîna dimirim. Ez rabim herin cem bavê xwe û wî re bêjim, Bavo! Min ber te û ezmên ku nekir. Ezî dî ne hêjayî kurtiya te me. Tenê mîna palekî xwe min qebûl ke. Û rabû hate cem bavê xwe. Lê gava hê dûr va bavê ew dît. Dilê wî ser şewitî. Ber bi wî bezî, ew hemêz kir û ramûsa. Kur jê ra got, Bavo, min ber te û ezmên ku nekir. Ezî dî ne hêjayî kurtiya te me. Lê bavê xulamê xwe re got, Zû bikin, çixê lapê rind bînin lêkin, gustî lê têkne tiliyê û sola jî bikne niga. Canegayê dermalîkirî bînin serjêkin, em bixwin û şabin, çimkî ev kurê min mirî bû, sax bû. Endabûyî bo hate dîtinê û dest bi şayê kirin. Wî çaxî kurê wî mezin li kewşên bû. Gava hat nêzîkî malê bû, dengê stran û reqasê bihîst, ewî gazî ji xulama yekî kir û jê pirsî, Ev çi hewal e? Xulam wî ra got, Birê te hatiye, bavê te canegayê dermalîkirî serjê kiriye, çimkî ew sax û silamet vegeriyaye. Bira hêrs ket û nexwest ku here hundir. Bav derkete derva lava wî kir, ewî li bavê xwe vegerand û got, Eva çendik çend salê min e ku ez te re xulantiyê dikim û ji gura te derneketime, te karek jî neda min ku min tevî heval hogirê di xwe kêf bikiram. Lê gava ew kurê te yî ku hebûka te bir, tevî qava pûç kir hat, te bona wî canegayê dermalîkirî serjê kir. Bavê jê re got, Lao! Tu her gav tevî min î û hemû hebûka min ya te ye. Gereke em eşq û şa bin, çimkî ev birê te mirî bû, sax bû, inda bûyî bû hate dîtinê. Bira dayê xwe dê ser we be, xwişk û birayê delal sa jî gudarvanê dihêja. Eva mîna serhatîkî bû ku hat te gotinê lê em vê derê dinêrin vê serhatiyê de eva ça sûrete ku lê sûretê hindir awa gotî dilê kurê biçûk dilê kurê mezin vê derê ti tenê bavê ve eyan e û em dinêrin wekî kurê biçûk nêzîkî bavê xwe bû û got bavo Ji hebûka xwe çi ku para min dikeve ez hildim herim. Gelo çima kurê biçûk pirs pêş da tê? Çima kurê biçûk xast cihê be û here welatekî dûr? Berî wekî merivek dixwaze tiştekî bike pêşê fikir tê merivan. Gava ew meriva, ew kesa, ew ê fikirê qayl dibe, qebûl dike, paşê radibe, li gora wê fikir qebûlkirinê dike. Û ez Bihar im, wekî fikir hatibû kurê biçûk. Wekî kurê biçûk dilê wî de hebûn gelek tiştê neqenc ku bikira. Awa gotî bi binyata qalibanî bijîta. Lê nikaribû bikira çimkî sebeb dibû hin bavê wî, hin sebeb dibû birayê wî. Lema kurê biçûk îdî fikir qebûl kiribû çimkî Suleyman pêxember dibêje lê min tenê ev yek tê derxist ku Xwedê merî rast xuliqand lê ew pey gelek fikira dikevin. Em bêjin kurê biçûk Rabû pey fikrê xwe ke kîjan ku ew wî qebûl kiribûn. Lê çi bûn fikrê wî em ê niha binêrin wekî serhatî me re dide eyankirinê ku sir çi dane. Kurê biçûk gote bavê xwe, Bavo ji hebûka xwe para min çi dikeve bide. Çimkî nexwast bijî tevî birê xwe, nexwast bijî ber bavê xwe. Nêta wî tiştekî dinê bû. Nêta wî ne ew qenc bû wekî biçiya Welatekî dûr wê derê bizewca yan mal bikira û hebûk bikira. Em vê derê dinêrin wekî nivîsar dibêje gava bavê wane hebûk pare vekir. Eva dî fikirî pey çend roja re divê kurê biçûk hebûka xwe çi ku pare wî ketibû her tişt top kir çû welatekî dûr. Çima lê dûr ket? Gava merî yekî hez nake riya xwe wî diguêze. Ev çi welatekî dûr, wekî çi fikra wî de bû, çi bikra, kesek haşpê tune biya. Lema wî welatê dûr de nivîsar dibêje ewî Emrê Tolkê derbas kir. Emrê Tolkê dixwaze bêje wekî iş sînorê rastiyê derket. Ser bû bêserî, ça merivêt beyanî, xa serî xa. Xwedê neditirsiya, Heval Hogir Cînar Pismamê wî, xêrxazê wî kêlekê tune bûn. Lema ewî emrê Toltê derbas kir, ez bar dikim evê xebera Toltê de dikevê de hin bênamûstî, hin nerastî, her tiştê xirave ku îro em pê famîna xwe divînin û zanin. Û bi wê kirina xwe nivîsar dibêje hemû hebûka xwe jî pûç kir. Emrê vê dinyayê de sane. Wekî îro tê kevî mesele cîkî vê dinyayê wekî bona çadivêje rehetbûna qalib e ew hemû tişt peretîn e. Hemû cîya peretîn e. Gerekê tu heq bidê dayê wekî wan tiştana bikî. Bona wê ye ke ev kurê biçûk fikra wî de dî hebû evan kirinana. Lema nikaribû mala bavê xwe de bikire, xwest ji bavê xwe, ji birê xwe dûr keve û çû ew emra derbas kir. Û divê gava tiştek bêsta nema, wî welatî de jî bû xelayîke mezin û ew kete halekî giran. Silêman Patişa dibêje, Gava pervê, perê Merya hene, xêrxasê Merya, pismamê Merya gelek in. Lê gava perê meriva xilas dibin, heta birê helal jî ji meriva diçe û ew rastî ye. Loma ez difikirim wekî perê wî xilas bûn, welatê xerîb da, bive neve wê bikeve halekî giran û wekî nivîsar dibêje wekî gelek xelayîke mezin hat, çû xwe li bajarvanekî wî welatî girt. Pirsa min e Duda ev e xwişk û birayê min î delal. Wekî hebûka wî xilas bû, pere dêsta xilasbûn. Çima pey vê aqa tişt ra ranebû, şêwra xwe nekir, wekî vegere herre cem bavê xwe, carkem paş da. Ez bihar dikim wekî belkî ew fikir hatibûyê da. Lê Kapek hebû ew digir. Ez îro navê wî kapî datînim kapê kubariyê. Wekî belkî cem xwe fikirî got, ez xaxa min razîbûna xwe da. Mi xaxa ew pêşînyarî kir. Mi gote bavê xwe, mi got bavo ez îdî naxwazim tev te bijîm. Ka çi ku para mi dikeve bide ez diçime welatekî dûr. Niha jî wekî min hemû hebûk xerc kiriye. Ez niha vegerim, destvala ser bavê xwe diherim, bavê min diqeme bêje min tu hatî ne me te ra digot neçe û ev ruhê kibariyê fikirê nedixwast, nikaribû kurik carke dinê ser bavê xwe de vegeriya. Ew şêwirî wekî ez herim belkî xebatekî, karekî xwe ra bi dest xim bixebitim. Lê nivîsar dibêje çû xwe bajarvanekî wî welatî girt, ewî jî ewşande kewşên ber berazan. Ew hewce bû ku zikê xwe bi wan xirnûfê ku beraza dixwarin têr bikira, lê kesekî ew jî nedidaye da. Ev xirnûf ku wekî beraza dixwar wê hanê da eva berê dara bûn. Me va gelek neayane ew çi ye lê dixwazim bêjim wekî ew xwarina beraza bû ku danîn beraz têr dikirin. Vira belkî hesaftî ne di danê de îro gelek meriv hene dixwazin emrê tolkê derbas kin, dixwazin xiraviyê bikin lê pere destê wan de tune ye. Wek îro derê klûbekê vekin gerekî pera bidê paşê tê kevê de. Em bêjin vira pirsa xwarinê nîne, vira ew pirse wekî ewî dixwast ew emrê ku tolkê derbas kira Lêdî pere dêsta tune bûn. Lema gava nêrî her tiştî qetiyaye, vira divêje, gava ew ser hişê xwe de hat û got, Niha xebera xwe dan jîn me hîn dike, divê rast bifikirin. Ser hişê xwe de werin, Îdî gunah nekin, wekî çavê ruhê me vebe ku em Xwedê tam nas bikin. Gudarvanê d'hêja, eva jî ser hişê xwe de hat. Kîjan bû nêta qencî wekî ew î qebûl kir. Ew fikirî, got, çiqas pale mala bavê min de hene, ku nan dixwin û ber wan jî dimîne lê ez vira birçîna dimirim. Em bêjin îdî serê xwe de danî û dilê xwe de qebûl kir. Wekî ez niha herim, bavê min bira min qebûl neke çakur lê ça xulamekî mala xwe de ew emir dîsa min xweş tê. Û gava nivîsar dibêje, Dilê xwe de danî ku ez herim, Çimkî ez niha vê derê birçîna dimirim. Lê mala bavê min de gelek nan heye wekî xulamên mala bavê min de niha mirintir dijîn. Û nivîsar dibêje, Ez îdîn got, ha got, ez rabim herim cem bavê xwe û bavê xwe re bêjim, Bavo, min ber te û ezmên gune kir. Gudarvanê thêja, xwişk û birayê delal. Çavê Xwedê vî cureyî ser min û ser te ye, wekî ez jî fikirê xwe de hişyar bim, fikirê xwe de pişt girêdayî bim û îro ev ê yekê dilê xwe de qebûl kim. Heger yê ev yek ev gavkirin e wan re lazim e hê bariyê de bigihîjin pêş de herin. Lê heger yekî îlayê ev şêwir nava xwe de nekiriye, Çahê jî hate gotin ê sivê dereng e îro waxt e wekî tu evê şêwirê nava dilê xwe de bikî. Go ez rabim herim cem bavê xwe û wî re bêjim, Bavo min ber te û Ezmên gune kir. Min ber te gune kir çimkî min gura te nekir. Ez bihar im belkî bavê digotê de lawo neçe çî te kêm e wekî tu dixwazî herî dûr bijî. Ewî gura bavê nekiribû lema dibêje min ber te û ezmên gune kir. Lê çima ber ezmên? Ezmên awa gotî ber Xwedê, wekî îro ez tu em zanibin, heger bavê te haşte tune, birê te haşte tune, kurê te haşte tune, qîza te haşte tune ye, lê vir vê yekê rind bizanibin, Xwedê haş me hemûye heye, lema em ê bona kirê xwe ye kirîye tariyê de ku veşartîne, Bona her tiştê em ê cawa xwe li ber Xwedê bidin. Lê Xwedan berî dîwankirinê evî dengî digîne guhê te, digîne guhê min gudarvanê t'hêja. Wekî em rastiyê nas kin, wekî rastî me xilas ke. Lema gava em dinêrin, ev kurik serê xwe de danî kurê biçûk, hate mala bavê xwe şêwr kir, wekî rabim herin cem bavê xwe wî re bêjim, Bavo min ber te û ezmên gune kiriye. Ez îdî ne hêjayê kurtiya te me, Evî kapê Kobariyê da qedandinê, qayl bû qerara Xwedê re û ji rihê Kobariyê tobe kir, xavîte ber pê Xwedan, tenê mîna palekî min qebûl ke divêje û rabû hate cem bavê xwe. Eva şêwr, gerekî tu jî nava dilê xwe de bikî, ez jî nava dilê xwe de bikim û hemû merva re Kê hebe heta evê şêwirê nava dilê xwe de nekin, ewanan nikarin ber bi Xwedê herin. Lê divê gava hê dûr va dihat bavê ew dît, dilê wî ser şewitî. Isa jî îro dilê Xwedê ser te dişewite, dilê Xwedê ser min dişewite, Dilê Xwedê ser merivê temamiya vê dinyayê dişewite. Bav bezî ber bi kurê xwe de hat. Ew hemêz kir û ramûsa, Ez bihar im, belkî kur bar nedikir, wekî bavê aqa tişt bike. Lê hizkirina bavê ewa binyata Xwedê ye, çimkî Xwedê hizkirin e, Xwedê rih e, Xwedê rastî ye û jiyan e. Loma vê derê bavê gava hat, negotê da kurê avî, Lê min te re digot neçe, tu çima çûyî? Bavê neda riya, bavê negot kanê solê te, bavê negot kanê kinca te, bavê negot kanê hebûka te, lê dibêje bavê ew dît, dilê wî ser şewitî, ew hemêz kir, Ramûsa, Gava ramûsa êdî dilê kur şikest. Divê kur jê re got, Bavo, min ber te û ezmên gune kir. Ez êdî ne hêjayî kurtiya te me. Kur tobe kir, gunê xwe da rê xwe îro hemûya re lazim e wekî em jî bona kirê xwe ber xwedê ta bin, poşman bin, destê xwe vê dinya neheq bikin, çimkî dinya pêşin bi avê çû, bar bikin xazî bar nekin, Eva maya wê pê agir here. Lê berî agir berdanê, xwedê evê mizginî digîne guhê te, digîne guhê min, gudarvanê têja. Wekî sivê em ber dîwana xwedê bikaribin em cawa xwe bidin. Lê bavê Xulamê tixwe re got, Zû bikin! Çixê lapê rind bînin lêkin. Gustî lê têkne tilê û sola jî bikne niga. Çixê lapê rind ewa rastî ye gava em têne ber bi xudan. Xudan gava divîne em tobe dikin, xwe mikurtên, gunê xwe nas dikin, Ew pê xûna Îsa guneyêt me dibaxşîne, me rast hesab dike. Çimkî xebera Xwedê dibêje ne ku kirê me ne, eva rem kerema Xwedê ye. Niha wekî ew çix anîn kur kirin, ewa ne ku wekî kur hêjayî wê yekê bû. Eva rem û hizkirina bavê bû wekî ferman da. Lê çima bavê ew rem hindava kur da da kifşê? Çimkî kur îdî fikra xwe da şikestibû hatibû gastinê, yê wekî dil de hatiye gastinê wê derva va jî paqiş be. Loma dilê me rûk e derva va riyê duda ye û vira divêje bavê xulamê xwe re got, Zû bikin çixê lapî rind bînin lê kin. Rast kir, em bêjin gunehê wî da baxşandinê, efû kir, got ez îdî ji te naxwazim te çi kiriye, Te pere kund da kirine, tu çima dest vala hatî? Bav pey wê neke, çimkî çavê bavê riya kurrî wî bû. Bav dikaribû pey kur biça, zanibû kur kuderê ye. Lê dilê kur da, fikirê kur da, hila hê ew di nêhezbûn hebû, lema bavê sebir kir heta kur ser hişê xwe de hat. Lê nivîsar dibêje, çuxê lapî rind bînin lêkin, gustîlê têkine tiliyê. Îro gustîl ew nîşana ruhê pîroz e, Wekî Xudanê me şikir navê wî re be, îro daye me ew nîşancê me heye ku bi wî rihî em mêrtîniyê distînin, li ber efrandarê xwe disekinin, dibêjin bavê me yê ezmana, çimkî em tev wî rihî, bi wî rihî hele qetiya me tevî Xwedê heye. Gustîl nîşana hikimtiyê bû ku dayê da. Mor lê da wekî hukmê te tu ça kurê min vê malê de hukmê te heye. Kira tiliyê sola jî go bikne niga. Merivê tîro pêxas e ku bê solin ne dikarin ser kevira re birevin ne jî dikarin ser sturiya re rê herin. Çimkî sol nigê wan de tune ye. Sol nîşana karînbûnê ye. Çi tê hesavê karînbûn, gudarvanê têja. Îro gelek hene Dixwazin wekî hîçkê venexwin, lê nikarin, ez ê bêjim sol nigêwanda tune ne. Dixwazin wekî cixarê nekişînin, lê nikarin, çimkî sol nigêwanda tune ne. Dixwazin mala xwe de edlayê de bijîn, lê nikarin, çimkî sol nigêwanda tune ne. Û ne jî tê bi xwe bikaribî wan sola na dest xî xwe ra. Loma çem dinêrin wekî kurê avî, Dilê xwe de danî, poşman bû, fikra xwe de qebûl kir û hat ber bavê tabû. Bavê ew soldanê da. Awa gotî, Hin çixê rasthesavbûnê ji Xwedê da ye. Hin dayîna ruhê pîroz ji Xwedê da ye. Hin jî karîn ji Xwedê da ye. Em bê Xwedê nikarin. Lema Pawlosê Şandî dibêje, Ez her tiştî dikarim bikim bi wî yê ku qewatê dide min. Şikir navê wî re be. û peyra gava ev kinc lêkirin nivîsar dibêje canegayê dermalîkirî bînin serjêkin em bixwin û şabin. Qanûna Mûsa de nivîsare dibêje bê xûn rêtin gune nayê baxşandinê. Niha wekî ew kirê duyek hatibûne kirinê Gereke ese xûn bihata rêtinê. Loma dibêje canegayê dermalîkirî bînin serjêkin em bixwin û şabin. Îro bona me, xudanê me Îsa Mesî xûn rêt ser xaçê. Wekî îro em rast hesabûnê bi wî distînin û baxşandina guna bi saya xûna wî distînin. Çimkî ev kurê min mirî bû, sax bû, Endabûyî bû hate dîtinê û dest bi şayê kirin. Bira Xwedê bide wekî îro em hemû jî evê sirê fam bikin. Kê me ev gav kiriye eva tiştekî qenc e lê kê ev gav nekiriye îro ew roj e, ew deqe ye, ew roja mizginiyê ye ku tê dayînê wekî hemû jî bikaribin ber bi Xwedê bên çimkî çavê Xwedan li ser hemûya ye. Ew li hemû ya sebir dike. Mirina tu kesî naxwaze. Dixwaze hemû jî ji gunekirinê vegerin û xilas bin. Vira sûretê di da teayankirinê çaxê wextê birê mezin cem bavê bû û ji kewşên vedigere tê. Divê kurê wî mezin li kewşên bû. Gava hate nêzîkî malê bû, dengê stiran û reqasê bihîst. Ewî gazî ji xulamê xwe yekî kir û jê pirsî, Ev çi hewal e? Xwest bizanibe, ev çi hewal e? Belkî bona wî ew tiştekî ça ne aqasî şabûnê bû û fikirî, Ez haşpê tune me, ev çi diqewime mala bavê min de? Xulêm wî ra got, Birê te hatiye. Bavê te canekgehê dermalîkirî serjê kire çimkî birê te sax silamet vegeriyaye. Gelo ev çi mizginîke çetin bû bona birê. Bira gerekî şa bûya, bira gerekî ser serê xwe bireqsiya. Lê nivîsar dibêje bira hêrs ket û nexwast ku here hundir. Bira hêrsket û nexwest ku here hundir. Vira dide kişê wekî hiskirin dilê birê mezin de hindava birê çûçik de tune biye. Belkî birê çûçik texmîn kir wekî birê mezin wî hez nake lema dîsa xwest başqe be here. Lê vira pirs vê yekê dane, gelo vê mizginê çima birê çûçik hat birê mezin şane bû? Çimkî dilê birê mezin de hebûk hê cê pêşê bû. Nek birê wî wekî biribû ew hemû hebûk pûç kiribû. Û vira nivîsar divêje wekî, gava nexwast hêrs ket, Bav derkete der. Bav eva sûretê Xwedê ye. Wekî neayan îro min û te re dibêje, wekî em jî rast bifikirin çi hate gotinê, ser hişê xwe de bên, wîdî em îro gunah nekin. Wekî çavê royê me vebin em Xwedê nas bikin. Ewî li bavê vegerand. û gotê dan. Eva çendik çend salê min e ku ez te re xulamtiyê dikim. Em bêjin çima dike dibêje bavê wekî ez te re xulamtiyê dikim. Îro gelek hene xweyê vî halî ne. Wana tirê bavê re dikin. Lê bav Kur ewana yek in, neferê malekê ne. Lê fikra xwe de eva xwe başiqe dibîne, dilê xwe de xwe ji bavê dûr digire, başiqe dibîne. Lema dibêje eva çendik çend salê min in ku ez te re xulamtiyê dikim û ji gura te derneketime, teqe karek jî nedaye min Ku min tevî heval hogirê xwe kêf bikira na. Lê gava ew kurê te ku hebûka te bir pûç kir tevî qava, hat bona wî te canegayê dermalîkirî serjê kir. Gudarvanê thêja, Gelo çima dilê kurê mezin tevî bavê nîbû? Em îro gerekî bifikirin. Wekî ez zanim Çav vê dinyayê de niha dijîn gele merî hene, da jê karî bêjî jin mêr hene, tev dijîn lê dilê wana tev hev nîne. Hene bav kur tev dijîn lê dilê wana tev hev nîne. Sivê zû radivin diçine xevata xwe, êvarê tên radizên û wê yekê de diqeme xelqê re tê kevşê derve ve ku hevina tevayî ne. Lê dilê wan heva girêdayî nîne. Heger dilê isa jî heye Ew jî li ber Xwedê ne rast e. Wî re jî, wî dilî re jî lazim e ku bê tobe kin ber bi Xwedê, ji Xwedê qewatê bixwazin wekî ew kincê rasthesavbûnê, ew kincê hukimdayînê û sol bona qewatê wekî Xwedan bide me gişta jî. Lê gava kurê te yî tenê hat, ew hebûka te pûç kir, divê te canegayê dermalîkirî serjê kir. Divê bavê jê re got, Lawo, tu her gav pevî min î, Neheqliya min wê yekê de çi newekî dilê te bar nake, çi çi ya min e ew ya te ye. Wekî neheqliya min çi wê yekê de ne, wekî tu nayê dilê xwe min re rast nakî, lê dilê te tev heval hogirê te ye derve ne, çolê ne. Îro gelek cal hene, Hevalê wan hene, hevalê xwe ra di qeve xever didin, diçin tevî wan lê gavet têne malê hindava dê û bavê xwe de nikarin şîrin xever din. Eva nexweşiya rihanî ye hundir vane xwişk û birayê delal. Tenê xudanê me dikare evê nexweşiyê qenc ke wekî edilaya wî tê keve dilê me çimkî çi hate gotinê ku derê edilayî heye wê derê hizûriya xudan e. Lê dibêje, Lawo tu her gav tevî min î, hemû hebûka min ya te ye. Gereke em eşq û şa bin, çimkî ev birê te mirîbû, sax bû, inda bûyîbû hate dîtinê. Gudarvanê pêja, eva du sûret bûn ku hate gotinê, me lê nihêrî her kes me bira bikeve dilê xwe, oda xwe xwe ane neke, îro em bizanibin, em kîjan halî da ne. Halê kurê biçûk da ne, Yan halê kurê mezin de ne. Ez dîna xwe didmê de rast e kurê biçûk hiştibû çûbû lê dîsa nivîsar divêje ser hişê xwe de hat vegeriye hat xwe avîte ber bavê got min li ber te li ezmana gune kiriye. Xwedê lê hate remê lê kurê mezin ku mal de bû nivîsar nîne. Ew xeysepê xwe de hate gastinê yan na? Çimkî îro gelek vê dinyayê hene, gava tevmervêt miletê me ji xever didî hene kes ha dikin. Min qe guneh nekiriye. Min qe kişeyî mirîşka xelqê jî nekiriye. Lê nizanin wekî dilê wan tevî Xwedê girêdayî nîne. Xeyset û binyahta xwe da mîna vî kurê mal dane Wekî xwedê wî dilî jî nerazî ye. Bira xwedê qewatê bide we, xwişk û birayê delal. Wekî evan xeberana em dibên, em îro bona rihêxa xem bikin. Bêxem nîbin bona xilasbûna rihêxa. Çimkî kitêba Malaxya de nivîsar dibêje, Miqatî rihê xwe bin. Carana tê gotinê miqatî çavê xwe be, miqatî destê xwe be, miqatî nigê xwe be, miqatî serê xwe be. Lê tu car nayê gotinê miqatî ruhê xwe bin. Lê kitêba pîroz îro dike dengî miqatî ruhê xwe bin. Lê çima miqatî ruhê xwe bin? Dixwaze bêje qalbê te çi dike, ruhê te yê roja dîwanê wê cawê bide. Qalip çi dike, rihê wê roja dîwanê cayê bide. Lema îro werên em ser hişê xwe de bên. Wekî em fikirê xwe de piştgirê dayî bin xwîşk birayê Delal ça vê derê me xwend ew rêz berevokê da. Serê hefta rêza bîst niha de divêje, Silêman divê. Min tenê ev yek tê derxist, nava temamiya wêr xêr xaşiya emrê xwe da. Wekî xwedê merî rast xwe liqand. Lê ew pey gelek fikra dikevin. Gelek fikir meriva dixapînin. Lê xwazina min wî bendeyî da ku dikare fikirê xwe serwêriyê fikirê xwe bike. Wa gotî zimanekî dibêje kontrol ke. Lê îro gelek ew kontrol serê wan de tune. Çi fikir bê wana wê yekê de diçin. Karîna wan tune, sol niga de tune ne. Lema Îsa îro dibêje hemûyê westiyayî ye û bargiran werne ce min. Ez ê rehatî bidime we. Westiya yew nîne, temamiya rojê xevitî to westiyayî. Karî razê qalbê te ê sivêz û rehat be. Westiyayî ew in yê ku dixwazin tevî bavê xwe edil bijîn lê nik. Lîzin lê nikarin evana gi westiyayîne. Çimkî pey wê lîstikê pey kirinê ra ewna ser hişê xwe de tên û hekî gelek ziyan dane xwe. Loma xudan divêje werne cih min hemû yê westiyayê û bargiran ez ê rehetiyê bidime we. Ji min hîn bin xudan divêje Û barê min hilne ser xwe çes şikestî me û dilmilahî min ça kurê biçûk vegeriya şikest hat got bavo min li ber te li ezmana gune kiriye îdî min qebûl neke ça kur mala xwe da lê ça xulamekî mala xwe da em bêjin şikestî û milûk wekî barê îsa bona min û te sivik be nîrê wî bona min û te şîrin be bira dayê xwedê ser we be xwişk û birayê delal.